Blue Bayou chapter thirty four ziaktu a hmangaih violet khiang te khami ni atang khan vawi khat mah ka kal leh ta lo Benja chu a thiante nen kan tir haw thei hram a Roma na va riah pui nghe nghe a tuk inneihna ah pawh min hruai turin a lo kal leh a. Ka zui duh loh vangin a lungawi lo hle bawk. Inthen chung chang kan sawi lo a, mahse kan inkar chu beisei a bo hlein ka hre thin. Sikhen intarnal zawh hnu lawkah ka nu a lo zin a, an pa chhungte inah bawk a thlen vangin ka va leng phei a, damdawi inah ka kalpui thlap bawk. Ka pa chung chang pawh kan sawi dun a, ka nu chuan, Nakin lukah pasalte ila neihsan awm si a, nupui nei leh sela a tha ang, amah chauhin a awm reng a. damloh leh tih ah pawh mahnia awm chu a fel lo a lum khi lamah i awm tak tak hmel si lo a ama nupui nena duh anih phawt chuan a hnial lo la a tha zawk in ka hria kan hnen ah pawh i awm thei reng tho ania tiin min hrilh luam a kan rilru chu a in ang lo dun hle a ni ka nu rilru chu ka hre thiam viau tho a ka pan nupui a nei anih chuan a mual pho na te pawh a reh zui mai in ka ring a mahse chutiang lam ngaihtuah viau thei pawh ka ni lo. ka in tih a ka sawi ve theih chhunah khan hmeichhe dangin thu an nei tawh dawn a, ka pa ngaihsakna ka dun thin te pawh min chuh thin ngei dawn a, ka phal lo a ni. Ni thum a cham hnuah ka nu chuan min let san a, ka pa erawh chuan chanchin dang a nei zui lo. A phone call ka dun hi chuan nupui nei a duh thu min hrilh hi ka hlau thin khawp a, chuvang chuan ran chungchang rawn sawi pawh hi ka lo phawlpui ve hlut zel a, nu Rami te pawn an nawr zui lo a niang, engmah a sawi tawh bik lo. Binja chu ram lamah a awm chawt a, JCB lei lai a veng nitin thin. A changin Roma leh Elze tan an pui zauh zauh a, kal ve turin min sawm thin tak na a, external exam hma chhawn tur ka nih vangin chawlh a rem lo a, a lo haw chang erawh chuan a thiante inah kan leng a, chaw te pawh kan ei khawm fo mai. Buaina te, harsatna te a han awm chiah hian inhmangaihna leh inthlakhlelhna hi a zual thin niin ka hria. a hma zawng aiin kan nghet a kan in hrethiam dun em em thin tlai khat chu ka nu hlimin min lo phone ve hlawl a phai ei u awm dawna lo thlah ve rawh in ri ni ah tlai chu ei nghal turin i lo kal dawn nia a lo ti ve teh mial a ka chhuah hnu khan ka la tlawh leh miah lo a kan boruak siam that ka duh ve tho bawk nen ka kal tur thu ka hrilh a u nau nu chu air hostess ah lo tling a ni awm e. inrinni chu hma a ka va kal chuan a thiante nen an lo awm laih laih a i thawmhnaw ilo keng lo a ni riak nghal a ka tia sin a lo ti nghal var a nuhlimin i thawmhnaw hak tir la a ni mai lawm i ken loh tur phei chu pe deuh vek rawh a lo ti ve bawk a min lo lawm thiam khawp mai. a kal hun tur ka zawh chuan kar leh lamah ka chhukang training ka nei phawt dawn a ti a amah a nulianin a hmel tha bawk a a thawhawm tak pawh a ni a inhmeh dawn khawpin ka hria a nuhlim i eirel ka pui a riak turin min sawm tlat si a hostel a awm ka nih vangin rem lohna em em a awm lo a ka hnial hreh ve reng reng bawk mahse min sawm chhan deuh hi an neiin ka hria a chutia unau nu han awm lo tur chu amah chauh a awm a hria aniang. Rintei awm alum, mamawh changin ka ko zel mai ang, Nuhlimin a ti a. Awm phei mai la, u Naunu in a lo ti zauh bawk. Aw ka pawh lem lo a, mi an sawm tha ngam bik lo. Mahni a ka awm hran theih chhung chu tih buai tawh loh ka duh a, a chhan pawh rilruah eng emaw a cham tlat tawh a, tun hma anga in ngainatna ang kha a awm tawh lo ti ila a dik ang. Kan boruak tha erawh ka lawm viau a, chaw ka ei thu pawh ka pa ka han hrilh ve nghe nghe. zanah chuan u Lizi thawmhnaw kan chinfel pui a, a thiante leh ka ta tura dah hrang thlap thlap a, a thiante chuan mi an veng tho nge ni min thlan hmasak tir zel a, ka lak duh lem loh te pawh min pe nual mai. Dar sawmdawnah a thiante chu an haw a, TV en pah in zan rei deuh thleng chu kan meng a, kan ti ti dun luam bawk. Bialpa a neim ka zawh chuan nei tep tiin min chhang a, a bial pa thar ka chhuah hnu a a kup nen an lo in ṭhenfel leh tawh zawk a ni awm e, ngaihzawng neih loh lai tak tak hi a nei lo a, a ru ka mi han star tih ang reng te hi a peih ve lo a, a star deuh te hi chu hriat tir ngei a duh ṭhin. Ben-a nena kan chungchang min zawh chuan eizawnna a buaipui thu chauh ka hrilh a, mahse a nu nen aṭangin a lo hre vek tho. An in saw ka lawi peih lohna chi a nia, nuam i ti lo ang, Ben-a rilru hneh tum la, in dang nghal turin nei la a fuh zawk. a chhung te sawn an thlah thlam tak tak chu ka ring lo an vo ve mai mai a niang eizawnna a neih ve leh nei hmiah la i in dan pui nghal dawn nia tiin thu min rawn ve luam a keipawn ka lo ngaihtuah dan ve tho a ni hna a nei a nih chuan innei a duh maiin ka ring a in dan nghal pawh chu a duh dan a nih ve tho ka ring. U Naunu chu ni lai ni ah a chhuk a, Nuhlimi nen airport ah kan zuk thlah thlap a, class pawh ka chhulh phah thak a ni. Chumi zan a Benjan min lo biak chuan, Rawh a sur duh lutuk a, kan chawl rih ang, tiin a lo haw tur thu a sawi a, ka phur ve tehlul nen riak chhuak ila, a tih vangin ka lo hau nghal mawlh mawlh. Tuman an hre dawn hlei nim, engmah pawh kan ti dawn lo va, i bulah ka mu chak ringawt a lum, a ti leh tal a. Sawi pawh sawi suh, ka bula mu tur chuan mani pek phawt a ngai, ka ti ve tlat a, a hrethiam pha lo reng reng. Zan khatah engzat nge in chhiar a, Bialpa te lakah a man han phut te chu? tiin a nui hawk hawk a, a va han khaw lo. Hmeichhe man a lawm ka sawi, ka tih hnuah a hrethiam ve chauh. Sumoin ka han thawn ang e, tiin a la uang zui hram a, nuih pawh a za lo. Hostel a lo riah te hi a tum fauh a, tum tum chauh lo pawh hi min sawm tawh. A thian tein a kan len chang te hian riah nghal a rawt ringawt zel a, a ngaihtuah thuih loh vang mai mai a ni. Zirtawp chu hnuah ka lo haw ang, ka lo thleng hma deuh mai thei a, class in la ban loh chuan ka lo hruai dawn che nia. A tih vangin zirtawpni chu phur deuhin class ka kal a, Benja chuan hotel changkang deuhah thil min eipui a tum a ni awm e. Mahse, college ka thlen hnuah Brenda-i message ka dawng a, zungbun thlalak min lo thawnin ka duhthlang turin min ti mauh mai a, a chhan ka zawh chuan a sawi duh lo. i sawi loh chuan ka thlang lo ang ka tih tlat avangin min hrilh ta hram a, Benja chuan a bu ang thlap thlap a chet a lo tum a ni awm e, in hualna zawng bun tur ania Nupuia a sawm dawn che a, mahse inneih chu a ti nghal mai lo ang ngaih tih that nan a duh a tiin a thiannu leh a high school sweetheart ni bawk Brenda-i chuan min hrilh a, ka tan chuan han lawm loh phal zia zang a ni lo, zungbun pawh chu ka duh zawk ka thlang nalh a. a mani rawh min hrilh duh lo reng reng lunch break a kan ṭin ka va kal chu noeli te lo chhuak tur nen kan in talk a awmpuia i lo hmu em a lo ti nghal thur a he nu hian min la ngai thei lo reng a nih ka ring ka veng lo tih a kal mai ka tum chu hei a pah che ṭep a nia a rawn tih vang chuan ka ding chawt. Engmawii sawi ka ti let hu a, a stroke thut a, tuna a mar pawh an hmu tawh mang lo a tih chuan ka la awih mai lo. Mahse Noeli hmelah chuan dawt sawi hmel a lang lo a, a hlauhthawn hmel zawk hle a ni. Zawng ang u, an class ah awm si lo a, SU room emaw common room velah awm mai thei a tih tak zung zungah chuan ka um zui ve thuai a, common room ah chuan a awm lo. library ah ka tlan lut rawk a a awm chuang hauh lo ka kul ah chu a chhang thei der lo a class lak lai hian a silent thin a a ri tih a hre lo aniang tualzawl ah bag sang a ka hmuh vang in ka au nghek a khawi ah nge awmpui a ka tih rual chuan gate lam a kawk zauh a awmpuia chu an department mipa thenkhat nen an lo in zui thla a eng thil emaw pawm in an bawr hlawm khawp mai. Chutih lai chuan a nu Eli te pawh ICU room atangin an lo tlan chho ve chiah a, Awmpuia te lo chhuk chu an han hmu ve zat bawk. Nu Eli ten an va hrilh lai leh hmanhmawh deuha Awmpuiana phone a phurh lai te chu ka dinna atangin ka lo en ve reng a, gate bulah dingin phone a hmang a, a tei kual vut vut bawk a, a chal a han dawm leh ringawt thin te chu hmuh hrehawm tak a ni. Phone a hman zawh hnu chuan tual zawl lam an lo pan hlawk hlawk a, lo biakna hun pawh a awm lo. min melh zawk a min kal pel thuak a ni ber eng in tih dawn nu eli ka pawt ding chawt a a boral principal kan hmu dawn tih leh min kalsan a rual a ka rilru buai zia chu aw a hreawm tih hian a sawi fiah zo lo hmanhmawh deuhin an hnungah ka zui a a tha em tih tal ka ngaih ve na ngai a ni. tih theih ka nei lo lutuk chuan min ti hriaawm zual. Awmpuia leh Nu Eili an lut aniang, mi dang chu corridor-ah an lo ding thap a, an hmel a ngui ngiai hlawm. Engtin nge an awm dawn le? ka va tih chuan Principal an hrilh anga an haw ang, Rebeck-in a lo ti zawi sep a. Inzui dawn em? tih a ka zawhna chu min chhang thei hlawm lo. Becky, i pa biak sak la in motor hman tir turin amah kha lo chhuak phawt rawh se, an chhungte nen an rel ho ve mai thei a, tih ang reng an sawi mawlh mawlh lai chuan ngaihtuahna a lo vak thui ve hle a, a nu a hresel loin a nau lah buaipui chawt ngai a ni a, an chhungkaw dinhmun hre chiangtu tan chuan an lei nat awm ngawih ngawih. A nu mang an tur zia te ka han ngaihtuah a, tah a chhuak tun mai. Bang hnung lamah kalin Benja ka va call a. chah chhuak ru chun chungin chanchin chu ka hrilh a intikah nge an chhuah dawn an kal dawn tawh em a lo ti vat a engmah ka sawi hlei thei lo ti khan awm lo la lo hnem zawk rawh ka lo thleng tawh a ka lo kal nghal dawn nia a ti zung zung a an kal tep tawh ang a thian ten an buaipui a biakna hun pawh a la awm lo ka tih chuan kan zui ve dawn nia nangmah ber kha intipa chang rawh hnem thei tura i awm a ngai a ti leh a ka hnem thei pawhin ka ring lo. kei chu ka hla lutuk tawh a thian ten awm alawm ka han ti leh ngawt a rilru a na zual ting mai a ni an lo chhuak thawm ka hriat vangin Banja chu hmanhmawh deuh a lo kal turin ka hrilh a a ni pawn a lo chhuak nghal tur thu sawiin phone a dah a corridor ka va thlen chuan an lo ding khawm laih a bang ngheng a awmpuia ding chuan min lo hmu ve chiah bawk a mit chu a sen deuh rum a a tap lo niin ka hria. I chhungte hrilh phawt la, Becky pawn a pa motor a thawh thei dun a, kan zui hreh lo che a nia, Noelin a tih chuan phei phawt ang u, Sarsangte an min zui dun a, a lo phei ve mai ang, Awmpuia'n a lo ti a, chumi hnuah ka lam lo huiin min melh vang vang a, sawi tur avang tak zet kan lo zui ang che ka tih laia ka aw chu zawi tak a ni, ka lam a lo pan a, ka darah rawn vuanin bang lam a hawi tlat a. Chutih laiin sar sang te ah a lo chhuak a, kal dan tur a rawn sawi zung zung a, zar kutah lo va phei ula, motor a awm dawn nin lo sawi ula, a awm lo leh rental car kan la mai dawn nia, ka motor ah pali in leng bawk ang, midang kal tur pawh lo sawi chiang vat ula, tiin midang ho chu a hrilh a. Awmpui, lo va phei ta che u, ka rawn thleng phei har lo ang, a tih pawh chuan Awmpuia chu a hawi let lo. Ka dar a vawnna kut chu a khur deuh dar dar a, chute chung chuan min hmer na hle thung. Peka kan phone ange, tiin Noeli a kalsawn a, ka bula ding chu ka hnem a ngai tih ka hria. Inherin a hma ah ka ding a, inti pachang rawh aw, a pawi em mai, tuar hram hram rawh, ka ti ve tak na a, a hmel ka hmuh rual chuan ka na vek. A insum hmel chu hmuh nuam a ni mawlh lo, tho ka han la vang vang a, tah a chak zia pawh ka hria. Kan zui dawn che a nia, ka ti leh chiah chu ka ban a rawn hmer a, ka pa khan lehkha ka zir theih nan mi khawngaih a dil kual thin asin, a tih ri chuan min vel chiang khawp mai. a na a ni a na thlawt chhan dan pawh ka thiam lo ka hnem zo lo lutuk a nep ka in ti ngawih ngawih rei vak lo ah nuaili leh pek a an lo lang a bro lo kal teh tiin awmpuia chu pek sang in a lo kuah hrang thuai a zothan a rawn lang ve hlul bawk an thianpa chu hnem in an tawngthla muan ve mawlh mawlh a an fel khawp mai. Hmeichhe ho chuan an hnungah kan zui hlawm a, kal dan tur te an sawi ho a, Benja lo la thleng bawk si lo a, kei chuan engmah ka sawi chiang thei lo. Nu Eli chuan a thiante chu kan inah in inghat vek thei ang, a tam thei ang berin zui tum ang u tiin a hrilh hlawm a, chutah chiah chuan awmpuia tana Nu Eli hluchhia pawh ka hrethiam ve a ni. Rinte, zarkaw tai phei ve nghal dawn nge Rebecca-in a lo tih chuan engtin nge in awm dawn tiin ka lo zawt ve vat a, keini chu kan va insiam nghal mai ang, sawtah kan inngakkhawm dawn nia u, Noelin a lo ti vat a, keini pawh kan kal dawn a nih chuan insiam ve phawt a ngai dawn a, Benja lo thleng sela kan kal dan tur pawh a hriat theih mai ka ring. Awmpui a bulah chuan kan va insiam ve lawk anga kan lo thleng phei har lo ang tiin ka hrial a, lo hmanhmawh deuh rawh u kan chhuak har lo ang a lo ti ve vat a. Chumi hnuah mipa ho zawng chu Awmpuia te veng lamah an inkhalh phei a, Noeli te thianho pawh taxi lahin an liam ta diak a. Kei erawh benjak nghakin taxi stand ah ka la ding thung a, Sarsang te a lo tlan chho pawh ka hmu har lo. Benja chu call leh ka tum lai takin a bike lo tlan ka hmu a, a lo din rual chuan an kal deuh chiah zar kut an inhak khawm dawn a, kal chu i ti tak tak em? Ka lo ti zung zung a, tinge i kal duh lawm ni? a tih chuan ka bu sawk sawk a, chumi hnu chuan insiam turin hostel lam kan pan a. a tuk lamah an vui chauh dawn a bike ka kalh a tih avangin thawmhnu lum ka ha sa a hakthlak pahnih khat ka keng bawk zar kawtah min va dah hmasa la ka lo nghak mai ang che ka tih chuan min hnial la tum zet a mahse ka hreh hmel a ti deuh a niang ka rei lo ang inthlak vak pawh ka ngai lo tiin ka bag a la sawk sawk a ka sawm pawh ngai miah lova kal duhna rilru a pu chu ka lawm ru khawp mai. Hetiang hunah hian a rilru a zauin a puitling leh tlat thin a, a hahdam thlak hliah hliah zel a ni. An khawawmna min zawt a, a khaw hming chauh ka hria a, vawikhat mah ka la kal lo thung. An hnung zelah kan tlan dawn nia, a ti ve mai a, zarkawt lam pana kan kal lai chuan darhnih a ri dawn thuak tawh. Piksanga ka phone a an awmna lai te min lo hrilh in kawngpui ah min lo nghak a motor a awm nual a bike in ken loh pawn in leng dawn a nia a ti tak na a Benja thung chuan bike ken ngei a duh a motor a lo rui thin ni awm tak a ni in siam tur a kal hnu ah pek a nen kan in zui lut a Sarsang te a pawh a lo awm leh diam thut nu pakhat hian min lo chhawng in awmpuia chu pindan lam ah a in siam thu min lo hrilh a. thingpui min lo thlit sak thuai bawk a an chhung kaw nu ber a nih ka ring thingpui kan in lai chuan kan bulah lo thu in a lo ti ti bawrh bawrh a kan pa leh ma puia'n an zui ve ang kei hi dawr bungraw thleng tur ka neih vangin ka thei dawn lo a naupang school kal kan nei bawk si a an exam zawh ah an khaw lama han zin te pawh kan lo rilruk a a pa pawh in entir tura kan lo chah lai tak a nia hmana in ti lo zel a hetiang a ni dawn tih tuman kan ring pha lo a ni. Tiin Chanchinte a sawi ve mawlh mawlh a, Nufil leh rilru tha tak a niin ka hria a, reilote ah a pasal leh a fapa an lo thleng a, Sarsangte a leh keini min hmuh chuan min lo chi bai zung zung a, an insiam nghal thuai bawk. Benja chu ka tur deuh a, Pekan Nu Elite thian ho a phone ve reng bawk a, chhuak tura kan inpeih meuh chuan dar thum a ri tawh. Awmpuia awmna te chuan Bolero an keng a. Chutah chuan Awmpuia leh Nueli an chuang a, mi dang zawng chu pek a hauhin Sarsangte a motor ah an chuang thung a. Keinin an hnungah bike in kan zui a, Zema bukah Awmpuia pute a te nupa kan lam phei bawk. Benja chuan zawhna min zawt ve mawlh mawlh a, eng ang chhungkua nge an nia, engtin nge ei an zawn tih ang reng te a ni. Zep awm loin ka hrilh ve vek a, a pan huana enkawl dan leh a nau chanchin te, A enkultu a nu a hrisel loh thu te thlengin ka hrilh a, a khawngaih ve khawp aniang, business lam hi a tui ve angem le? a ti teh daih a, a chhan ka zawh chuan partner tur ka lam amuh dawn a, a ti a, a thil ngaihtuah chu ka hrethiam khawp mai, puih duhna rilru a lo pu chu ka lawm hle bawk. Zanri lama an khua chu kan thleng a, an kuta kan chhuk lai chuan tha lai ho zai thum a ri dup dup a, mi thenkhat min lo chhawn tu te chuan thingpui lumna lam min lo kawh hmuh zung zung bawk. Mahse awmpui a luh nghal avangin kan zui lut vek a, kan han lut chu tap thum in in chhung a luah a, a nu in a lo chhawn dan chu hmuh hrehawm tak a ni. Mama, i pa awm ta lo, pa kan nei tawh lo asin, tap chungin a lo ti ngawih ngawih a. An pa ruang chu zuk kuah in, Kan innghahna kan kungpui a tliak ta maw? I nupui leh fate hi min khawngaih ve lo em ni? I tel lo in engtin nge kan awm ang? Kan zuam lo e mai, lo let leh mai rawh, a tih ri te chuan min vel fai vek a ni ber. Awmpuia chuan a pa biang a va tum a, a inpet ruh fan fan reng a, a chang leh a nu chu a kuah leh ringawt thin a, hmuh a hreawm duh tak zet. A hmel chu ka en ring a, a nu vangin a intipa chang hram hram a, chap lo mahsela a na tih a hmelah a lang a, a kha tawkin a mittui a hru leh zauh thin. A nu chap chau chu khumah a bawk ngiai a, thawm a rawn chhuah hlek chuan Awmpuian a lo kuah vat zel a, an inhnem ve mawlh mawlhin ka hria. Ruang kil an tam a, a nau hmel erawh ka hmu lo. Awmpuia awmna pa Pu Sawma khan thusawiina a nei a, tawngtaina te a nei bawk a, a thusawi zo kan bula a lo thu chu Sarsangte a nen an titi luam a, Awmpuia an fakna thu te chu ka lo ngaithla ve reng bawk. Pu Sawma chuan ti hian a sawi a, ani hi chu a zirpuitlin ngei ngei a ngai, amah pawh ka hrilh nghe nghe a. I zir peih chhung chu i zir ang ka lo ti sa a coaching te pawh ka han kal tir a kum thar lamah chuan phaiah ka awm tir ang ka lo ti rilru zawk a a u albert a bulah zuk awm sela civil service lam te awn sela ka duh a a pa boral chu pawi ka ti tak tak a ni a kal hreh phah ang tih pawh a hlauhawm khawp mai a nu leh a nau chauh an ni tawh mai si a chhungkua a la sawi ho a ngai ang a ti char char a. a duhsak zia mawlh chuan min ti lawm, hetiang duhsakna hi Awmpuia hian a phu reng a ni. Ka rilru natna tam tak pawh a ti kiang vekin ka hria a, ka lum tak zet. Professor te pawhin college a lo kal tir atanga kan hual ruk a nia, a lakah hian beisei kan nei sang hlawm khawp mai. Lehkha a thiam theih piah lamah amah hi a puitling reuh a, zirna ngai pawimawh deuh leh nei zo tak enkawl tu nei sela kan lo ti rilru ve thin khawp a, nangni in lo awm chu a lawmawm hle mai. Tiin Sarsangte a na lo tui hnih ve bawk a, Pu Sawma bawk chuan sawizawm leh in an hnena a awm dan te a sawi kai a, Kan nu thiannu hi hemi khuaah hian zirtirtu in a awm a, a pa hian awmna tur a lo zawn sak ni awm tak a ni. Kan thiannu chuan min lo kawhhmuh ve hlul a, keini hi zirna ngaisang nupa tak mai hi kan ni a, tun hma pawn zirlai chawm hi chu kan nei fo a, Awmpui a hma chiah a kan awmpui khan min bum a, pawisa ruhin a tlan bo daih mai a, chuvang chuan mi hrang awmpui hi kan lo duh vak tawh loh lai kha a nia. Mahse hei awmpuia pa hian phone in min lo bia a, kan rilru a hneh em em chhan pawh a fapa a rin tawk zia leh a chhuan zia a tawngkam ah a hriat theih a, kan nu zawk khan awmpui ngei ngei a duh a, a hmel kan han hmuh tak ah phei kha chuan fapa ang takin kan en. A inngaitlawmin a taima bawk si a, duhsak loh thei a ni lo. Lehkha a thiam thei tih kha kan hriat dan a nia. Heti taka a thiam phei chu kan ring lo a, pianpui BA a nei kan tih ang chi hi a ni. A numa eng ilah hian dawr lamah a chhawr tangkai a, a bula thawk tur te hian a thlem a thlem a. Keiin coaching kal tir ka duh thung a, ka fak leh deuhna chu Awmpuii hian tum rilru ka lo nei ve a, a zirlai hlawhtlin ngei hi a tum a. Chuvang chuan a zir peih chhung chu a zir ang, A mamawh apiang ka tum ang, zir tha peih mang lo, kan fate kan tirh luih ngawng ngawng laiin lehkha thiam zirna tha nei mang lo hi an awm leh thin a, anni ang tana insian hi ka hreh miah lo, a ti leh dap dap a. Thu hriat nuam tak a ni. Awmpuia lehkha zir chhoh dan te ka han ngaihtuah let a, hnu ka ulh tun reng mai. Sarsangte an kan awm dan tur min lo zawh chuan kan tlaivar tur thuin kan chhang hlawm a. Chumi hnuah thingpui in turin min ko chhuak a, kawngah chu kan ei peih si lo a, kan ril a ṭam viau tu. Puna kan va chhuah lai chuan sawhchiar sem an lo lut ve chiah a, a vut bawk si a, meilum kan va ṭhut hnaih sat sat hlawm. Noel khawiah nge in in a awm? Sarsangte an a tih chuan sawtah venglai lamah Noel in a lo ti vat a. hmun kha ta inthleng vek dawn em ni? tiin sir chuan a zawt leh a, ka thiante hi chu kan inah an lo innghat dawn a, Rintei te pahnih hian engmah an la sawi ve lo, kan inah pawh a innghah theih tho a, in vai pawn lo thleng mah ula apawi lo, engti ka haw nge in ti? tiin sir chu a zawt let a, tukṭhuan eina tur kha a ni mai a, vui zawh ah te chuan kan let leh mai ang chu, sir in a tih chuan hmeichhe ho chu an ner nang a. Tlanga kan leng hman dawn lo a ni maw? Rebecca-in a lo ti zauh. Kei chu ka cham ang, Peck-an a tih chuan. Kei pawh ka cham a ngai, Noelle-in a lo ti ve bawk a. Benja lam ka hawi chuan mut chhuah hmel zetin thingpui a lo in a, mei alh chu a en ngur bawk a, kan thil sawi chu hre ve awm pawhin a lang lo. Ben-a, engtin nge kan awm ve dawn? zawi te a ka tih chuan pek a khan thlan nghah ni thleng awm ang a tia a lo ti bauh a an sawi dun lai ka hre miah lo khawi ah nge kan thlen ang ka ti let hu a hetah a theih tho ang chu ka ti a ti leh mai a ka rin ai nâ ul sam daih i chhungte hri lem ka pi ka hri la mi dang chu a hrilh tawh ka ring i cham peih tak tak maw ka lam a lo hawi a ngun deuh hian ka mitah min en a. Chami duh ka ring a, a ti zawi deuh sup a. Duh tho a, mahse haw nghal i tih pawn ka hnial chuang lo a nia, ka inthlahrung deuh chuan ka ti ve thung a, min lo hrethiam leh khawp mai. Inthlahrung suh, nakina i inthiam lo mai mai zawk ang, i hnim ve te pawh a ngai alawm ti hian ka lo tawihawm ve chiah a ni mai, a ti a, tawite in min nuih bawk. Ka luh meh aw ka tih chuan. lum thusawi a ngailo ka thian a ni ve tawh tho alawm a ti sam et a a thingpui chu a lem zui khalh khalh a a bula pek a lo insawn chu mutbu chu a awm tak tak dawn em ni sunday kan cham dawn chuan engkim i ngaihtuah a ngai a nia tiin a lo hrilh a a awm ang mipa te chu chhuatah kan mu mai dawn a khawhar inriak ho bulah kan mu dawn nia. a lo ti zung zung a chumi hnuah sarsang te a bulah kan cham tur thu kan sawi chiang a ani pawn min lo thlawp khawp mai a kan let leh hunah a bula in report turin min hrilh bawk a kan attendance a lo buaipui dawn a ni awm e a tuk zing lam dar sawm pakhatah awmpuia pa chu an vui a an nu fa hoa ruang an kil lai chu kan thutna atangin a lang thei a a nau pawh a lo lian ve viau tawh awmpuia nen an inang reuh hle a. thil awm zia chu a hrethiam vak lo nge mawni a tap ve lo va a thu ngawih reng a lung a ti chhe duh viau thung mi an tam a uitu a ngah in thlah tur a thlan mual thleng a kal pawh an tam a a thiante an ni maithei patling thenkhat tap tawk tawk pawh an awm. zing karah pek a hauh in pangpar leh puan an lo va lei a puan in ka tuam ve nghe nghe a zan lamah kan tlaivar chiang bawk a thlan atanga kan let leh chuan ka chau ve hnawp tawh a sarsang te ate haw tur pawh ka thlah peih trawk a ni Banja leh pek a chu awmpui a pindan ah an mu bawrh bawrh a kei erawh thingpui lum nula ho ka pui a ka buai ve hle a ruang a liam tawh hi chuan ym lam kut a ni tawh ngai lo a. chhungkhat laina leh thin awm khaw veng hnai deuh ten thingpui an lum mai zel a awmpui an mu tura min tih pawhin ka la hnial ve tlat a tlai lamah erawh erawh bual puiin benja leh pek ah an che ve thung a darkar hnih zen zawn chu ka mu ve awm e awmpui a nu chuan min lo hresa bawk nen min pe seuh seuh a kan chanchin a hrelo a ni ang tih turin min duat bawk a ka in thla hrawng zawk khawp mai. YMLA inkhum an haw hnuah thingpui lumin tap bulah kan thu dun reng a, kan titi luam bawk. Awmpui a awm zel dan tur kan sawi lai chuan tawngtaipui mawlh mawlh a ngai a, naupang tein a phur hi a ri thin khawp a, a pa a hawnawm loh takah phei chuan pa ber a nih a ngai tawh a, Pathiana a inghah loh hi ka hlau ber mai i, nang pawh nilo tawngtaipui ve dawn nia tiin min chah a, a khat tawkin a mittui a hru leh thin a. Han hnem vak dan pawh ka thiam lo. Awmpuia te in hi a lian lem lo a, in leng an tam deuh chuan an meng lo mai zel a, zan in riak pawh chhuatah an khat hneh viau a ni. Rintei chu ka khumah mu mai rawh se, Awmpuian a tih vangin khum ka chang a, Bena te erawh in riak dang te kiangah an mu a, nuam an ti viau zawkin ka hria a. Ka mut hnuah Awmpuia nu chuan puan min lo thuahsak a. zingah thaw hmah a ngailo a nia inriak hoin thingpui chu an lum mai zel a tho hma duh lem suh a ti leh thlap a a nil awm in a dam dap reng a nau kha chu a nu tei ten an la chho a thlan atanga kan haw hnu khan ka hmu zui ta lo a a nu sawi dan in boruak a zo lo thin a mi tam deuh na awm ve vak chi pawh a ni lo thil awmzia pawh hi a hrethiam tak tak lo tiin min hrilh a. an kum chak lawkah an awm a nih hmel e. Pathian nichhun inkhawm banah thlan kal an rawt a, inleng an awm reng avangin vai kal a rem lo an ti a. Nu Eli hoin Awmpui a nu leh a nu Teite ho an kal hmasa a, keinin tlai lama kal kan rel thung a. Bena leh Pekan khaw chhung fan an chak bawk nen chu mipa a kal chu kan rilru ka ni. Awmpuia pute ate kha an kum chha kha a nu tei teiin ah an thleng a, in leng kum in an awm ve reng ang chu tih lai in an lo lang khat hle a, chu ei dawn ah bakah chuan hmuh tur an awm ngai lo. Chu mi tlai a thlan kal tur a kan in siam lai mek in a pute a chu a lo lut a, pa thenkhat thingpui in a thu mek te bulah chuan thu ve in a titi bawrh bawrh a, an zing a pakhat chu a nu tei pasal a ni in ka hria. puia chu in hnenah awm leh mai se la chhungkhat pawh ni lo hnena khawsak reng chu a tha dawn em maw ni le nang ni in awm ve reng a pakhat in a tih chuan awm rawh kan ti reng alawm mi hrang hnena awm duh tlat thek mi hi a tlawh tha duh lo a pu te kan awm ve reng lai in motor hman tur chung chang ah pawh mi rawn der a nei lo a pitei phei chu a lawm vak tawh hleinem a pu te ah chuan a ti bul bul a. peka tak ngial pawh a ner sawk mai i pindan a awmpui a lo lut chu i pute thil sawi kha i hria em a lo ti vat a awmpuia chuan a hre hman loh a nih hmel i ti buai lo thei te hi a tlawm lo ve a nih dawn saw ti buai chiah la chuan a awikawm viau tho ang a rilru saw an nu rilru bak a nih ka ring lo a lo ti hmawk hmawk a eng nge a sawi awmpuiana zawh chuan a hrilh zung zung a awmpuia chuan a chhang duh lem lo. Pek a thil sawi kha ka rilru ve tho a ni a, han tibuai chiah sela chuan a lum lo zawk hle in ka ring. Hetia an tel loh a a awm thei la an lawm chuang lo a, mi mak ve tak chu an ni. Brinda-i message ka dung a, Enge chanchin tih te hi min lo thawn a. Naktukah kan lo haw ang tih a ka chhang chu zungbun kha mawle a lo ti let khauh a ka lo theihnghilh hmin der. Benja pawn a hrechang tawh bik lo a niang a dun pawh ka la dawng lo. Min la pe miah lo. A pe tep ang che i as dawn em? A zawhna chuan min ti hamhaih deuh a, kan tun dinhmun ten a zir rih loh em a, rilru fim leh thawl he khaw ka ngaihtuah a tha in ka hria, boruak zangkhai tak hnuaia tih chi a ni. Dar thum bura awmpuia nu te ho an lo let a, keini kan chhuak ve nghal a, mahse kut atangin kan la thleng thui hman lo tih ah awmpuia chu a nu in a rawn au lang lang a, lo va kal rawh u tiin min let san leh rih a, thlan mual awmna kan hre tho bawk a kan nghak duh lem lo. An khua hi a lian viau lo nain khaw thleng rem leh nuam zet mai a ni a, a boruak a nawm chu thu hran tlang mawi tak tak thler tur a awm a, thing tlang khaw nuam ve tak tih ila ka sawi dik ang thlan mual kan thlen chuan naupang an lo awm nak nak a chawlhni tlai len nan an hmang thin a nih ka ring mikhua la mihin ni naupang pakhat in a lo tih chuan police kan nia kha thlan pangpar in ru a ni maw pek a na lo ti khar khar a naupang lah chuan pangpar an keng vang mai a pek a chu ti dek in an melh bawk. Khawi ami ngei lak, i lakna ngaiah va dah leh rawh, tiin an innawr phei tawt tawt a. Police-i ni lo ti chung chuan an zui dam dam tho a, kan piah deuhah an va ri bawrh bawrh mai. Benja chuan phul chungah a jacket phah in min pawt thu zui a, tlai boruak thiang han hip chu hah a dam sawng sawng hian a hriat a, khaw hawi a nuam hle bawk. BJ, heng laia hnim to hi lam bak a nih hi, i ei ngai em? A hrisel lutuk asin, la ang hmiang. Aizawl a hunah ka ṭawng mawlh mawlh lai chuan ka kut a rawn vuan thut a, zungbun a rawn rawlh lut nghal nawk nawk a, engmah sawina hman pawh a awm lo. Ka kut ṭang ka en laiin a hawisawn daih a, phûlah chuan a mu zang thal duai bawk a, a lam ka zuk hawi chuan min lo nuih vur vur bawk. Enge inneih ang ringawt a i a sawrnu, ka sawi hmain min buntir hi ka kut ṭang chu ka lek kang vah a. sawi buai theih loh thil in chhuk a han en teh a mit ko a san ak a eng symbol emaw ni hi a in chhuah a rangkachak zung bun a ni nghe nghe eng nge awmzia ah zawi teh a ka tih chuan infinity a nih kha a awmzia chu tawp chin nei lo tihna kha kha ka hmangaihna tawp chin nei lo entir na a nih kha. tiin min nuih var var a chu zawngah ka hnar phal lo tawp ang a lam ka hawi a ka han nuih ringawt a chutah zawite hian ka hmangaih che ka mitah tak min en chung in a ti a kei ka lo bu nghat nghat zungbun chu ka han en leh thin a ka tan chuan a mawi thlawt a ka phu lo zawk mah a ni phul ah chuan mu chungin van kan thlir dun a kan titi dun melh melh bawk. helaia ka hruai ta mai hi engtiang in nge a ngaih chiah ka zut a, Awmpui avanga kal kan ni chungin awmnawm lohna emaw rilru a pai dangte a nei em tih hriat ka duh a ni. A chhan chu inthiam lohna ka nei leh thin a, keini pathum inlei chinna hi thikna tel ve lo ang maiin a lang a, chuvang tak chuan hmuh hmaih neih ka hlau a ni. Chhiat tawhna thil ania complain ka nei lo a ti mai a. Tak tak mu zawite a ka tih chuan mahse a ti leh hal a ka melh rang khawp mai i ka thik lo emaw i tiin ka hria mihring ve mai ka ni tih i hre dawn nia mipa hi kan ngaih zawng te la ka thik thu che lo kan awm lo a tir kha chuan kan bul tan dan in a zir em a ka hrethiam ve tho che a mahse in tawm che ka duh lo a nia zungbun ka pek chhan che a nih kha ka bialnu satliah i ni tawh lo a ka nupui tur i nih tawh hi aw. a u chu uang lek lek angin a lang a a hmil erawh a thu tak hle thung a a rilru dik taka sawi pawh ka ring min hrethiam thin a chuvanga helai hmun pawh hi thleng dun kan ni kan chhak lama thawm ka hriat rualin ka thau vat a thlan mual in chhak kawng atangin awmpuia te lo chhuk thla chu ka han hmu zui a a farnu a rawn pu thla lawp lawp mai. eng emaw sawiin a nui sang a chu veleh a far nu chuan min lo bai bai loh loh a an unau a an nui dun hmel chu hmuh nuam tak an ni in lo ti ti thla mawlh mawlhin ka hria ka lo tih chuan hmui phun a hre lutuk tih pahin a nau chu a nghat a a u awm a chen ve zan tawh a a nulat hunah chuan a hmel tha ngawtin ka ring. Awmpuia ang thauhin a ngau a, an hnar ngul leh mitmeng te chenin a inang a, a ni phei chu a sam a buang lek lek a, a nui hmel mawlh chu hmuh a nuam, a rilru a thianghlim tih a hriat hliah hliah. Awmpuia chuan zaizirin a bia a, chumi hnuah an pa thlan lamah an inzui phei a. rei dawn chu an va thu dun nghe nghe a an lo let leh lai chuan lam bak ka lo la mek a a tam bawk a a kung nen ka pawt bawrh bawrh a a dahna tur ka nei lo chuan banja jacket in ka fun a khatiang an ei ngai em ni mi rah hnu aniang tiin min lo khap ve sek pek ka lo phei pawh chuan min lo lakpui ve thuai a. kan lak dawn mawlh mawlh laiin zawhna min lo zawt khauh a, engtikah nge zungbun kha pek che a? a ti. I hriat loh laiin ka ti liam puat a, sawi a hun lo ka ti ru khawp mai. In va ti hauh e, Chhingthi ina sawm che em? Sap ho tih dan ten ti thlap thlap ta che u, Mizo tih dan phung lo lutukin ka propose che in intia tul lo e mai a, a ti leh nuah nuah a. Thlan muala in propose chi pawh ni nghal lo chuan Ben-a na ti chuh. i mut theih loh phah kha nizanai video en te kha ka hmu ve vek a nia pek ka na lo ti leh a a mawl zia chu aw awmpuia chu kan chak lawk a phul ah a lo thu ngawi reng a kan tawng pawh a hre phah a engmah phei chu a sawi ve lo a piah deuh a a nau phone khawih lai chu a melh veng veng a kan thil sawi chu hre lo ang mai in a awm bawk. rei vak lo hnuah ni a tla tep tawh a nih saw a rawn ti chhuak hlul a, min ti phu zawk leh nghal. Ni tla tur lam chu ka hawi a, a senno riai mai a, a mawi tak zet. Haw pahin thlan mual chak lawk a ser kan lo a, pekan chawng bula ser a ti mai a, a bul vak pawhin ka hre lo. A rah eng tuar mai a, mi tah chu a nih ngei ka ring an lo ngai lo em maw ni? ti nge an luh loh li a tlaral mai mai awm sia zurah te a that dawn nen ka ti vang vang laiin ka lawmpui che aw zawi sup hian a rawn ti a a hmel chu a lang dam dap a a nui lo tih mai chauh a ni naktuk ah kan hawsan dawn che sia engtia rei ngei cham ang ka ti a ka cham rei lutuk lo ang exam a hnai tawh em mai. tih pahin a chung lawka sir chu a ban a min pe nghal zat a Bincha lo phei a hmuh rual chuan zingah em ni inchhuah ang a lo ti thuai bawk ka hrena ang thlan siam phawt ila tlai lama chhuah pawh a pawi hleinem be nana tih lai mekin nangni pathum kha ka thluak hi in ti buai vek pek sang an a rawn ti phei bawng bawng a kan bulah lo dingin min melh kual dan dan bawk. inhuatna te hi in nei ve eih na nge a ti leh phawng mai a ka lo ner nasa a ka mit in ti kham lutuk in thik thu te hi a che ngai na nge a ti leh chiah chu awmpuiana chalah ser in a nawr sawk a haw ang u tih leh ka la rual a Benjamin a lah pek chuan nui vur vur chung in i lo tel ve duh em kan in kawp kim a ni mai an ti zauh pek a Peksanga chu a meng rang nasa mai. Ka lam a lo hawi chuan tu zawk nge Zawlpala kan tih dun a la ti zui a, vahui ka hriat a ila mawl ber tiin ka kalsan nal nal. Ym e zan tawpna a nih vangin hun an hmang rei deuh a, an ban hnuah la Nu Eili leh nula thenkhat nen chhuat kan nawt a, ser te kan bul a, kan ri ve dar dar a, inriak ho pawh an mu lawk thei lo. An khua a kan cham chhung hian Noeli hian min be tha ve khawp mai a, a chang hi chuan a fel ve thin tak a ni. Awmpui a thian tha leh duhsak em em tu a nih vang hian a chungah ka lum a, ka tih theih loh thleng a a tih theih vangin a lakah beisei ka nei sang rawh hle bawk. Kei chuan ngaihsak theih loh chin, tihsak theih loh chin ka nei tlat tawh a. Noeli erawh chuan a hnem thei anga a bula awmin a ngaihsak thei dawn a, Thian chauh mah ni se a mal dawn lo tih ka hria a, ka hahdam a ni. Thawhṭan ni ah thlan an siam a, mipa ho chu thlan lam ah an kal diak a, kei erawh Noeli te bulah thingpui ka lum ve a, tlai lam a chhuah kan tum vangin zingkar ah ka insiam lawk diam bawk. Benja phone ka ah chu a ri zing khawp mai a, A pu leh a ni te an ni. Ka chhan ngam loh vangin ka silent ringawt a, rilru a nuam lo ru khawp mai. Thlan atanga an lo haw chuan Darhnih a ri dawn tawh a, Benja inbual kan nghak leh teh teh a, Awmpuia nu in kan hawn turin phui hnam leh hmarcha rep tih ang reng min lo lak khawm sak a. Huanah kal hman ila chu hawn tur a tam mawle la rawn zin leh ang che u. Fu kan herh dawn a in lo zin dawn nia tiin min sawm bawk a, kan chhuak tur pawh kawt kai thlengin min lo thlah nghe nghe a, kan tlan chhuah rual a ka va leh hawi chuan Awmpuia te u nau chu ka va hmu a, a nau zawk chuan ban a lo vai lauh lauh a, an lan theih thleng chu ka thlir bawk. Chau deuhin Aizawl kan thleng a, a tukah class ka chawl nghal a, Nanai lah chuan an chhungte in lama insawn a lo tum a, ka kawm ve ber a nih vangin a awm lo tur chu ka hu phawrh khawp a. A pindanah Bethel-i a awm dun avangin a insiam zung zung a, a zan a zanin a chhuak a, a awm lo chu lung a leng ve khawp mai. Benjala in ram lamah min awmsan zui a, college kal pawh a nuam ta lo. Peksanga leh Noeli te an lo chhuk hmasa a, Awmpuia erawh kar khat dang a cham leh a, a lo haw hnuah pawh kan inhmu lawk lo a, an department in an ral tih chu a chanchin ka hriat chhun a ni. Exam turin kan inbuatsaih a, college ka la ka chhuak tih loh chu hostel ah ka tum chawt a ni ber. Ni khat chu Nana i a lo leng a, bazar a chhuah puiah min lo sawm a. chumi tuma kan va chhuak chuan ah tum loh deuh in a Benjanu kan hmu a min lo hre ve chat mai i eng nge a tih ka zawh chuan a in en tir thu min hrilh a ka pu man a leh thin a chaw ka helh nasa bawk si a tunlai chu hna pawh ka thawk mang lo alo ti luam a. amah pawh a chir deuh kuam tu Ben an alo be ngai che em ka tih chuan be ve zeuh zeuh e damdawi leh na tur te pawh min lo thawn a a fel ve khawp mai tiin a nui sang a alo haw hunah kan lo kan ang che ka ti ve bawk a Ben a chhung te khan an lawm lo viau na in Ben a ber in a pawh duh miau si a ka lo biak chhiat emaw ka lo in lak hran ve chu a dik ber in ka hre lo a ni a nu a ni miau a. lo ngaihsak pawh ka tih tur a ni ve in ka hria a, zana Benja nen kan in biak chuan a pa te a nen an in hauh thu leh ram riah pawh nuam a tih loh thu min lo hrilh a, ka lo haw san daih mai thei a ni, ama tah zawk ang maiin engkim tih a tum a, a hna ka thawh sak mai mai in ka hria a, mahni pual a tih tur dang zawn ka ngai a ti nuah nuah a, ro han rel pui vak dan hi ka thiam thin lo, i lo haw san chuan a kut a i dah ringawt dun asin. i pu te pawn an ring lui ve mek che a i ti beidawng hlauh ang tih a hlauhawm tiin a awm rih tura ka duh thu te ka sawi a ka rilru tak chuan ka khaw ngaihthung a an inah lah Joshua-nin an inngeih bawk si lo a nuam a ti chuangin ka ring lo ni mami te inah ka awm mai thei a ti chuan ni pawli te unau zinga hmeichhe upa ber ni Ramthan Zuali kha a ni tih ka hria a a awm thei a nih chuan a nawm deuh ngei ka ring. An nima mi kha chuan a tuat ve khawp a, a bula awm turin a thlem fo tih pawh ka hria a. Mahse Morin te nima mi tein a awm pawh a chi ber lo. Ni Mary hian a sawi sel peih lutuk a, mahni a min sawm tum pawhin an lo inkhak a. Joshua nu khan a pawisa i duh vang tih zawngin a lo tawng khum a, nima mi pawn min sawm tha ngam tawh hleinem a tih chuan mak tihna hlirin ka khat a, an chhungkua hi ka hrethiam lo takzet. a chang leh an in ṭan ṭhem a an in thik in an in it sik leh lui bawk si a chhungkaw mak ve tak chu an ni ni pawli ang hian independent deuh in awm thei la ṭha tur sawrkar hnah emaw te thawk ni la i pu te hi ti buai miah lo thei la hetianga an ti kual leh lutuk che hi chu ka rilru a na ve deuh tiin ka rilru dik tak ka hrilh a an chhungkaw aṭang hian sum leh pai ngah ringawt hian chhungkaw nuam a siam loh zia pawh a lang in ka hria. An inlai chinna a ti chhe mai mai zawk a ni. Exam kan ṭan hma deuhin a lo haw zawk a, ka leh erawh a tum thung a, min hmu tur a lo haw a ni deuh ber. Chhunah Roma te inah kan va leng a, chawhnu lamah kan bazar a, kawr pathum lai min lei sak a, ka han hnial ve deuh lah chuan Cigarette tleina bak ka mamawh hleinem, ka nu damdawi lehna tur ka thawn tawh a, in thla hrung duh suh a ti mai a. Tlaiah chu kan ei chhuak bawk niin a inseng hnim khawp mai i, Pathian nia erawh hostel ah a lo leng a, Bethel i hauhin inchung zawl ah kan thu hau a, rei tak phei chu a awm lo. An ni pawl in a lo call a, hmanhmawh deuh a haw tur in a lo hrilh a, a pu te in ah an lo nghak a nih hmel e. Chanchin min lo hrilh rawh tiin ka thlah ve kha a nia, zanriah ei hnu thleng in a reh a. Ka message pawh a chhang thei lo, ani khan a kau hman hmuh ang reng si a, ngaih te pawh a ti tha lo rum rum a ni. Dariat bura min lo call lai chuan lehkha ka lo zir mek a, a thil rawn sawi lah chu ka lo hriat ruk sa mah ni se min chhawng a ni. A chhan pawh engmah a hre ve lo a, a chhung te dang pawn an hre hek lo. Benja chuan a ka zen a rai thu a lo sawi a, naute pah a sawi duh si lo a, a pan a vaw hrep a. ka pu leh ka pate an lo duat ve bawk si a, an lo chhan ve deuh a, kan buai nuai nuai mai. Joshua pa pawh a haw tau daih alawm, tiin min hrilh a, ka thil hriat ang hi hre ve sela engtin nge an ngaihhlawm ang? Tunah pawh an buai ṭan der chu a nia, hre hlawm ngat sela chu an chhungkua saw an darh vek theiin ka ring. Mi chhungkaw buaina a ni a, ka inrawlh lo ang tiin thawtlukna ka siam a, Benja bulah tak ngial pawh ka sawi lo. mut hmuna ka ngaihtuah zui reng a, hetia ngawih ka chuh chhan hi ka hma khua ka ngaih vang a ni pakhat a, a pate an ka hria tih a hriat miau avangin ka channa that ve theih ka beisei a, thup a duh tak zet anih chuan ka chungah sual a chhuah bikin ka ring lo, chu tak chu ka tan remchang tha tak a ni ve thei tlat a ni. Mahse, ka thil rindan leh beisei anga thil a han kal loh zia mai chu. exam kan tan awrh tih ah thu deng khawng lutuk ka hre zui a, Benjamin-a chhungte chuan Rosaline-i hnenah palai tir an lo tum a ni awm e. Ben-a chu a thu phungin an rawn ve ngei a, anni pawn a lo hnial fi thla thak a, mahse a pate an ram lama a awm hlanin palai a lo va tir lui a, ni pawli tak ngial pawh an hrilh loh a nih hmel. Phone-ah a rawn inhrosa chiam a, ka haw anga ka chhuak nghal ang. In khual lam a awm a vawkpawlh pawh pawi ka ti lo, inneih kan duh thu pawh ka hrilh chiang maw le. Nupui nei turin min duh a ka hrethiam lutuk, an duh zawng kher min neih tir an tum hi ka hrethiam lo. Rosaline-i nen kan inngai zawng pawh a ni lo a, engvanga pawm duh lo che nge an nih pawh ka hre lo. I hausak loh vang ti dawn ila pawisa an ngah lutuk. Mote hnen atangin an mamawh miah lo bawk a, an thu anga min awm tir hi an duh ve hrim hrim a nih hi a ti bawrh bawrh a. Ka rilru chu a na lo ti ila dawt ka sawi ngei ang. Mahse, rilru nat lam ai chuan thin urna in min luah hneh zawk a, huatna hlirin ka khat a ni. Kum thar lam a nih ka ring a, engatinge an hmanhmawh teh thut le? Ka zawhna chu rin dan ka nei thiam a, chu tak chu a nia ka lungawi loh chhan chu. an in rem anih pawhin kum thar lam aniang mahse lo lu ngai duh suh chumi hma chuan ka chhuak dawn alawm a ti zung zung a a aw atang chuan a rilru a na tih ka hre thei kei lah chuan hnem dan ka hrelo ka rilru luah tu thil dang a awm tlat ani Rosaline i number i nei im ka tih chuan a chhan min zawt vat a biak ka duh thu chiah ka hrilh. Mahse, min lo pe ve mai a, enge ka sawi tur tak ngial pawh min zawt lo. Khumah thu chungin ka call a, sawi tur ka ngaihtuah lawk nasa hle bawk. Rei deuh hnua phone a lo lak chuan a mu ka kai tho tih ka hre chawp che la, inthlahrunna pawh ka nei chuang lo. Engmah dang sawi lo chuan, Rintei ka nia, min hriat kha, thil zawh duh che ka nei, ka ti nghal khawl a, a ngawi deuh vang vang mai. a tho chhuak a ni ngei ang a thawm a ri sat sat a eng thil nge a ka lo mu tawh a aw ke dam diaih hian a ti a kei ka lo ner sawk thung mahni kha ni hre chiang viau tawh tur ah ka ngai a mi pangngai i nih chuan i in thiar filim mai pawh kan lo ring a sin ka ti chang bul a i sawi awm zia ka hre lo thil tih sual ka nei em ni a lo ti chu ka ngei tawk a tling khawp mai. Inchhungte thil tih zawk a ni tih chu ka hria lo hnar ve ni la hetiang hian kan buai lo ang i thiam loh vek a nih hi ka ti vin chiam a, ka tawng chu ring tha tak a ni. Min ngai dik lo mai mai a nih kha anmahni la min alawm chet lo la hmasa zel ka pu an hmin a ka chhungte dang pawn an thlawp vek alawm ka lo pawt chat vat a. Bena hi i duh reng reng em ni? Phawk fe in ka ti a, a chhanna erawh ka hre chak hlawl lo. Min nei a duh hleinem? a tih rual in thawk ka la hawk a, leh Luisy a, hrethiam lo pawh a nih loh tawp hi. A duh lo che tih i hriat chu heti chunga nei i duh loh chuan i chhung te pawh lo hnial ve ta che. Bena na hnial laia i lo aw zel te chuan thil a fel thei nang. I tan pawh a zah thlak lutuk ang. Chu lo ah lo aw zil pawh ni la in innei dawn chuang lo ania. Ben-a hian in chhuahsan a hreh reng reng lo. A hun lai hian lo hnial rawh, a nih loh chuan i la mual pho zawk ang ka ti duah a. Ka tawngkam chu a na deuh tih pawh ka hria. Ka chhungril a thuawm leh ka ngaihtuahna erawh ka la sawi chhuak phat deuh lo thung. A mi ngaihdan tur lah ka pawisa hek lo. Min hlauhsela ka duh zawk bawk. Enga tinge ka chu ngai thin rim vak a, Ben a nahnel te chuan duh tawk ve mai ula, a chhungte pawh lo leng nawn tawh lo turin hrilh mai rawh se. Kei chuan chhungte ka hnial ve ngai lo, nei tura min duh ngawih ngawih chu ka nei hriah hlei nim. Benjamin-a kher ni lo pawh ni se ka hnial chuang lo ang, nangmahni lam buaina a lum. A rawn ti ve nghat nghat a, hei chu a mizia ka rin dan sa a ni, a luh lul dawn tih ka chiang. Tin, Benja hi a duh tih pawh ka hai lo. Enteh Buii, min zuam sual hlauh ange, tih hreh ka nei lo ania aw. Nang ni vang mai maia ka bialpa hi tawrh tir ka tum lo. Min run lui anih vaih chuan i hnathawhna ah ka lo kal anga, i chak lo ang tih hre rawh, ka ti ta khar khar a. A hlau ta deuh aniang chu. Ka pu bulah ka lo sawi ang, min duh lo tu neih luih te chu ka duh bik hleinem. A ti ve ta hram a, ka awm a la nawm phah chuang hauh lo. palai an lo kal nawn leh hma in sawi ngei ngei ang che thu pe aw zet in ka han ti leh a chuta a lo tawng leh erawh a aw a dam leh thuam tawh a lo mang ang suh u tih buai che u ka duh bik lo a nia ka lo sawi ngei ngei ang a ti ta zawng zawng a min ngei phah suh aw ah ka chhung te ka hlauh vang a nia a ti zui bawk a chu erawh ka chhang tawh lo chanchin kan lo ngai chang ang tiin phone ka dah hmak a khumah bawk in thawk ka la vang vang bawk. Chanchin kan lo ngai chang ang ka ti kha a nia, nghah rei a ngai lo khawp mai. A tuk tlaiah Ben-a an lo tir a, min hmuh an duh ni awm tak a ni. I bialnu kha lo hruai rawh an tia, ni pawli pawh an kau a, kal lo zawk la a tha in ka hria. Ben-a na tih chuan ka rilru a buai nak a, kal nge tha ang kal loh tiin ka inngaihtuah buai leh bawk. Hostel bul step-a thu a kan sawi dun lai mekin Bena'n message a dawng a, Ni Pawl i hnen atangin a ni. Rintei khan Rosaline i a lo va vo a ni maw? tih zawng hi a lo thawn a, Rosaline i thutthlên dan pawh a hriat theih viau mai i, Ka vo ngei a, Bena bulah pawh ka pha bik lo. Anni chuan, Kal duh lo mai rawh, an sawi tur a hriat sa e mai, tiin min hruai loh mai a rilruk a, Kei erawh ka la ngaihtuah buai deuh. Tlanchhiate maw bihruk hian awmzia a neih vak pawhin ka hre lo, an sawi duh chu ngaithla ila, an duh tawkin ka chungah che mai sela, ka tawrh tur ang ang chu tuar mai bawk ila, a bak tih theih ka nei tawh chuang lovin ka hria, a kawtawpah ka chang tih lah ka hai bik lo. Kal mai pawh pawi ka tih loh laiin Bena'n a pi a kul a, Ka lo hruai lo mai ang, an thil tum kha ka hre vek, i lo hrilh mai dawn nia a va ti a, a pi erawh chuan lo hruai a ngai reng reng lo, buaina a ti tam mai mai a lo ti ve thung a, kan kal ta lo ringawt chu a nia. chumi zana Bincha Hula chu Ani Mami teina a insum nghal daih a, a hnu a ka hriat leh danin Ani Mami chuan a lungawi loh pui ve hle a, a pu pawh a lo va kam khat a ni awm e. Mahse, a pate an a thu a zuk duh lo a, a tih dan erawh a dang ta viau thung. Ben-a chu a nawr tawh lo a, a thlemin a thlem a ni. An inchhungah a lal bawk a, Ben-a rangkachak khur lah kha chawchah atan an hmang a, A pu ho chuan an thlem rawn a ni ber. Brenda-i nen kan inbiak tum chuan mak ka tih deuh thil a lo sawi a, I nu ui reh thu an sawi ka hria a, chu chu an duh lo chhan che niin nu Mamin a sawi a, a rawn ti a, Bena'n ka bulah a la sawi miah lo. An hriat dan tur chu rin dan ka nei a, nu Hlimin ni pawli a hrilh a ni ngei ang, ka chungchang a hrilh nasa tih ka hria, chu bak chu an hriat dan tur dang ka hre lo. Ka nu ui reh vang ngawt chu a ni dawn em ni? ka tih chuan chhan dang pawh a awm tho ang a ti leh a, kei pawn ka ring a pate a hmanhmawh chung danah khan rin ka nei tû. Joshua far nu a rai tih kan hriat hnu lawkah hetiang thil hi a lo thleng a, nupui nei vat tura Bena a duh chhan hi a nih ngei ka ring. Min hlau a ni, a thurûk ka sawi chhuah hlau a ni ngat mai.